Тәкъдир шундый, бик аздан да олы шатлык табалырга, сөенергә кирәк безгә. Олимпуты ягар чакта сүнеп барган учаңа тын өрергә кирәк безгә. Бер эш өчен кем бер янса, шул эш өчен ундерләргә Ун янырга кирәк безгә. Тормыш дигән халыкара сабан туйда батыр булып калаларга кирәк безгә. Татар әдәбиятының язмышы аның бик нык уйландыра. Чөнки мәктәпләрдә татар Теленә караш, һаман да аны чын мәгънәсендә укытмау, укытмау чын мәгънәсендә укыттык дип санала ул, ләкин аны тирән өйрәнмәү. Әгәр дә әдәбият укытылмый икән әдәбиятта, ул инде предмет буларак тулы үзенең Хокуклы фән булмагач, әдәбиятның киләчәге турында шактый уйланырга туры килә. Ул безнең көрәшебез белән бәйле. Әгәр дә без көрәшмәсәк, ваемсыз булып барсак, әйе, безнең халыкның әле бу мәсьәләләрдә гомум халыкны дип әйтим инде. Гавам халык дип әйтим инде. Үз аңы түбән, дөресен әйтергә кирәк. Әйе. Ул Бер төркем зиялылар яисә милләтпәрвәр кешеләр белән генә телне саклау кыен. Халык күтәрелмәсә. Әлбәттә күзәтеп барам, чөнки э, ничек дип әйтим, минем эш вазифасында да мин шушы журналлар белән күзәтеп барырга мин тиеш булып чыгам һәм анда инде яшьләрнең иҗатына карата шул Беренче чиратта шул Идел журналы инде ул безнең Идел журналы, тагын анда яшьләр яшьләр журналы, Ялкын әтик анда, Сабантуй анда. Әлбәттә, күбрәк хатын-кызлар, кызлар күбрәк. Чөнки моны аңлап та була. Әдәбият белән менә без әдәбиятның кадере булган чакта үстек. Чөнки аны белән тормыш алып буладыр, алып барып буладыр. Хәзер бит иҗат итеп кенә, яхшы шигырь язып кына, әйти китап чыгарып әле, китап әле чыгар алсаң әле, аны белән генә яшәп булмый. Ират кешегә бит тормыш алып барырга кирәк. Хәзерге яшьләргә тагын да кыенрак бер караганда, бер караганда. Чөнки без яхшы аерым бер э, информация аз иде, ләкин без кирәк информация белән генә тәэмин ителдек. Һәрхәлдә шул чорның идеологиясе басым астында булса да. Безнең бәлки информация ул хәтта күп булмагандыр, ләкин ул ныклы иде. Әти язылган иде, китап белем шишмәсе лозунг язылган иде. Да, китап укырга кирәк, китапны бик күп укыл инде, дөресен әйтергә кирәк. Күрәсең, э, яшьләрнең шушы информация басым астында Әнә шул үзеңнең юлыңны ачыкламаганга күрә, ул бутала. Аның башына бик күп кирәкмәгән информация. Аңа кирәк түгел. Яшьләрен дә аңларга тырышасың кебек. Ләкин э, мин бәлки консерваторрак уйлый торганмындыр. Китаптан кергән һәм бул э, белем, ул бөтенләй бүтән белем. чөнки информация ул телефонга карап нигә карап хәзер интернетка карап әлбәттә ул бик казаныш шул секунд эчендә син информация аласың бик тиз керә һәм шул ук вакытта бик тиз чыга мин үскәндә безнең әдәбият шактый бик зәгыйфьләнгән чагы иде бөтен жанрларда прозасында булсын шигъриятта бигрәк тә без шуларны укыган китапларда шуларны шуларны сеңгән университетка кергәчтен бераз аң керә башладык бүтән чит ил әдәбиятын укыйбыз тәрҗемәләрне фәләннәрне уитмин дигән кеше бар иде ул уитмин ул американың зур шагыйре Ул миңа бик нык тәэсир итте. Чөнки нәрсә өчен тәэсир итте дигәндә, монда теге читтәге яхшы дигән сүз түгел. Ул ирекле яза, ирекле яза. Безнекеләр, мин әйткәнем дә бар, шигырьнең яисә су буе хәтле поэма, мин шырпы кабы куеп карый дөрим дә, кайчакта малайларга әйтә торган, шырпы кабындагы кергән, монда 5-6 юл әйтә. Укып карыйсың, бармы берәр нәрсәгә? зур шагыйрь булырга тиеш икенче курста мин э, эшли башладым чөнки акча кирәк иде тулай торактан киттем мин мен квартирага э, күчеп эшләр эшлисең килә анда шау шуда эшләп булмый фатирга түләргә кирәк э, һәм башка иң беренче эшкә кергән җирем минем яшьлегенче булды аннан соң мин егерме дүрт яшьтә армияда кайткачтын э, әлмәт җитәкчесе итеп куйдылар мине егерме дүрт яшь ул бик яшь вакыт әле хәзерге күзлектә караганда әлмәт бүлеге вакытта бик зур саналады зур кайбер э, өлкә оешмаларының дагынан зуррагы хәтта Димәк, мин кечкенә начальник булдым бит инде, сезнең сорауга төреп килә. Әлмәттән соң мин э, аспирантурага кереп, эштән китәргә булдым. Сезгә әйткән бу должностьта утырып, мені мин үзем теләгәнне яза алмаячакмын. Мин не э, ирекле ирекне кыса, кыса торган не Менен сыйлар әйтәләр, нигә обком дип җиртәбез инде ул вакытта бер тәкин. Нишләп ни секретарь зур зур түрәләр и нишләп китәргә була? Үзе үзем тәбә үз шушы Әлмәт җитәкчелегеннән анда мин 5 елга якын эшләдем. Әйтәм, минем иҗат белешәләргә. Бер вакытта зур яхшы җитәкче дә Яхшы язучы да булып булмый. Мин белемне күтәрәсе килә, фәлән, фәлән, фәлән, фәлән дигән. Анда секретарь иптәш әйтә инде. Без бит сине җибәрдек әлмәткә сыныгсын өчен. Уже готовили тебя на председатель дигән шикеллерәк нәрсә әйтте инде. Ну, Мәктәп мин укырга каршы килә алмыйлар бит. Мин аспирантура кердем. Мәктәп укыйм, аннан шулай шулай. Аспирантурада бер жыл жарым жыл жарым чамасы йөргәч, аспирантура рәхәт иде. Шуга битәсе юк. Нәрсә? Бик иркенрәк, рәхәтләнеп иҗат итәм. Шунысы мине язучылар союзына чакырып алдылар Казанга. Э, анда рәисник урынбасар итте. Шул шул җитәкчелегендә. Бу эшләргә туры килде. Анда 4 ел чамасы эшләдем. Аннан 76 елына үз теләгем белән гариза язып, мин иҗат белән шөгыльләнәм дидем. Һәм 14 ел 14 ел. Мин казна эшендә эшләдем. Шуңа күрә минем теге бозлырга ул хәтле теге э, минем теге крестоны мин яшьлерәк күрдем һәм аннан аңладым. 25 еллап мин Казан утларының баш редакторы булып эшләдем. Бу бик зур срок. Ниндидер урталыктан алып барырга кирәк. Һәр кеше үзенең язган гениальный дип бастырмасаң син инде Әшәк кеше буласың. Яхшы әсәрне бастырган сәнең бик рәхәт. Баста аның булды исмасли. Ә начар әсәрне бору өчен аны укырга кирәк бит. Аны дәлилләргә кирәк. Ни өчен бу кибрауз бу әсәрне? Фәлән кешенең дә күңелен төшермичә Менә ул яктан инде бик күп вакытны алды ул нәрсә әйткәндә һәм зыян китерде вакыт ягыннан беренче рәттә. Мин үзем максатымдан тайпылмадым. Максатта, куйган максатка бардым. Ләкин вакыт аз булды. Менә китаплар, томлыклар төзегәндә карыйм, теге ирекле чырларда, елларда Көн сайын анда, көн аралаш иде, кайсы көннәрне икешәр, шәр шигырь. Вполне, не, яхшы шигырьләр үзем өчен мин Карыйм тегендә эшләгән елларны. Биш алты шигырь, җылына бит. Без алдына китерегез. Мин тынлыкта тыңлыйм, тынлык иң зур музыка бит. фольклор буенча аспирантурада укыдым фольклор булгач инде җырлар халык җырлары табигый мин аны белергә тиеш һәм дә текст ягыннан да һәм ягыннан да халык җырлары борынгы җырлар һәм шул вакытта ук шулда ук классик музыканы европа музыкасын да Әйтик мина, әйтик Брамс дигән. Бик хәзер дә бик хәтле бик белеп бетерим, белән дип әйтим, очракта музыка буенча тирән белем юк, бернинди хәтле. Менә шулай иттереп мавыккан чаклар булды. Мәхәббәт Мин бик җуаш идем, аны теге халыкта бозау диләр бит, бозау, бозау кебек. Бозаулык бар иде, дөрес әйтергә кирәк. Аны мәхәббәт итеп әйтеп булмый инде. Ни дә яшь шул чакта җиде сигез яшь чакта һәр кешедә була тора инде класста укыйсың әйе бер кызга күз төште без төнлә белә авылда ай яктысы матур инде шул хәтле йолдызлар инде теге нишли икән дибез теге барып шыгыр шыгыр малкалар да бардыр инде агып төшкәндер инде но тем не менее Шул э, сызлың яшәгән мине барып кайчакта пәрдә бит истә җавылып бетмәгән була, күреп, кайтып. Шундыйрак формадагы мәхәббәт инде ул. Әллә ни ана мәхәббәт дип әйтеп булмый инде. Матур сүзләр сүзләр бит әле пулеметка каплап утыра. Миндә ниндер домалык булган инде. Шул Әзрәк шаса шул мин әлләри алда да маташмы идем итеп шул капландым инде хәерлегә булсын инде шул аны алга таба тарихлар теге бераз төрле гаиләләр кырга туры килде нишәтәсең шулай язган булды ләкин э, ихлас булгачтын Э, без э, аерылышкан кешеләр дә әллә ни миңа начарлык итмәделәр, берсе дә әйе. Чөнки алар миндә яхшырак иде һәммәсе. 43-нче ел изәм инде. Шушы үземә күрә бер компания белән оешып, оештырып йөзәбез инде. Нишләптер менә яшьләрнең кушылмавын да шушына мина. Бараларда менә ияреп баручылар бик яшьләр бик аз. Бу мине бик уйландыра. Кеше йөзәргә тиеш. Ул э, машиналар куу мин аны спортның э, бик э, мин ошатмый торам. Мин хоккейны яратмыйм мин. Футболга әле карыйм әзрәк кенә, ягына өйрәнә башладым. Мин күрәсең, үземнең профессиям буенча камерный Кеше һәм бергә бер кала торган язучы бермә бер кала дөнья белән. Һәм э, спортта мин шундый төрләрне яратам. Кеше үз табигатьтәге ул авырлыкларны каршылыкларны сыный. Йөгерә әйтик, марафон. Менә мин яратам йөгереш. Бу бергә бер монда техника керә алмый. Техника керә монда. Көрәштә шулай дөрес. Йөзү Монда эчкә кер, син бергә бер су белән анда сен кешегә врач тота алмыйсың сине хәтта коткаручылар янында булса да су бик хәтәр нәрсә ләкин суның бер бөек нәрсәсе бар ул кеше ходай биргән синең тәнеңнең конституцияң дип әйтим инде үзенең тән төзелешенең бөтен артык әйберсен ала ул камилләштерә Һәм иң спортның иң әйбәт төре дип саныйм. Мәсәлән, монда минем үземнең үзебезнең менә монда гына күл бар. Ул кече тирән күл дип атала. Тегендәрәк олы тирән күл. Мен үземнең бассейн җитәм. Чөнки иртә белән торам да беренче эш минем шушы күлгә төшеп, иң беренче эш ул минем заряд кемдә алыштыра дигән кебек уяна, киңәш итәм, йөзәргә. Йөзәргә, йөзәргә. Бөтен яктан файдалы. байтак төшеттеген төшеттек инде без диде теге вакытта әйтәм ич аралаш әйттем ич әле менә үкенечем калды сәхи җавлы волоски белән часть калган конечно анысына башым эшләмәгән кызык булган булыр и әй тукай заманы кеше бит